mhep president chawtlang lek leh a an tha khawp mai hei tunah hian hna tlang ehh chhun sofa hun kan hmang mek a chuan chaw te an bawh vel mek a ni khur lamah te pawh khuan an thu a he lamah chaw ei ṭhen mek a ni a hei.

a ni a kang kang hun south branch yma ten golden jubilee an lawmna tura an hnatlan hnuhnung ber tur a ni a an in buatsaih na te eng ang nge ni ih tih zawh tum in hei ah kang hun south branch president ih pu ar lalhmunsiam a kan han kawm lawk dawn a ni a ni leh umm zawhna kan han in zawt tan mai ang a ihh-- Jubilee hmang tur hianin eng ang takin nge inkhatlang hi in inbuatsaih hna tlang te in ko zing em tikha min han chhan sak hmasa ta che. Ka lawm e. Nia, Jubilee hmang tur hian ngaihtuahna kan seng nasa khawp mai a, a hun a tep ter a, tiang chuanin sum leh paiah engmah neih kan nei lem lo va. a chuvang chuan sum leh pai ngaihtuahin he organising committee te kan han siam a a chutang chuanin hma kan han la a tin sum tuakna turin thing purhna tan khawtlang ten kan han ko va sum eng emaw zat mai te chungah te chuanin kan thawh chhuak a tiang chuanin a theih ang angin bialtu atang te tin kang hmun khua lo awm tawh khuala eng emaw eizawnna leh thil dang-- hrang hrang avanga ehh hna avang te pawha ehh lo awm tawh te atang te pawhin donation te kan han khawn a chutiang chuanin sum leh pa hi a theih ang angin ehh kan han zawngin kan han tuak a ni chuan a nih leh ihh a chiah sawi theihlo mah lang ihh vawi engzat vel nge in hna tlan ang. ihh hna tlang hi thing phurh hna tlang ka china ka sawi tak ang khan in tum khat kan nei tawh a a sum tuak na hrim hrim ah hi chuan ihh a zubili kual ang chi te nen chuan hna tlang hi a khawtlang ang in ihh tum thum kan neih na a ni tawh a ni. Ani le, heng nge mi hran hran sawmin nei ve tho in ka ring a, zai thiam te emaw ih khual lian tur ang chi te khatiang ang chi kha tut eng nge in lo ruak hman dan tu nge sawm in tum. Nia khual lian atan hian bialtu mla kan beisei a, amaherawhchu conduct rule MP inthlan avangin ten. Min dan tak avangin bialtu mla kan beisei angin kan min tihpui tlinsak thei lo va, tichuan Serchhip lamah DC, Serchhip DC Pu David Lalnuntluanga kan han sawm a, kan han ngen a, ani chuan kan ngenna te, kan sawmna te min ngaipawimawhin. Hei he hun hmang tur hian Chief Guest a he kan han in ruat a chiang chuan in thu kan in thlah a, tin khual lian atan hian ih Thenzawl DF auu tih a hming ka ka hre ta chiah lo deuh a chu chu kan han sawm bawk a, chu pawh chuan kan ngen na te kan sawm na te min tih hlawh thin sak thei dawn bawk a niin kan hria a, he kan lawm hle a ni ang chungah pawh khan. Aw a ni le. Ihh hetiang inruahmanna ah hianin hruaitute in hah dawn hle in ka hria a hei tunah pawh an han hna tlang a a mipuite hi kaihhruai an nuam em eng ah nge thu an awih em tih te hna tlan a nuam em te kha an sawi leh lawk ta che pawimawh khawp mai a nia hruaitu kan nih hi chuan kan hah tur pawh a nia. ngaihtuahna zawng zawng kan seng a ah sum leh pai kan nei lo va tin he jubilee hmang tur hian ah thil tam tak ngaihtuah a ngai a he committee pawh hi vawi duai lo kan nei a a branch chaubi ang te leh executive committee ang te tin chumi piah lamah chuan organising te nen joint committee te kan han nei a tiang chuan in committee kan ah neihna ah pawh hian ehh. ngaihtuahna thei ang angin kan han seng ina kan han sawr chhuak a, chutiang chuanin he Jubilee hmang tur hian kan inbuatsaih a, kan thawhhona pawh tha a, a khawtlang ang te, tin a uaim e, Executive Committee te leh Organising Committee kan han din a te nen pawh hian kan thawhhona tha khawp mai, i tunah rih hi chuanin he hun hi ropui taka hmang turin kan inbuatsaih a, kan inpeih fel thawkhatah. kan in ngai bawk a ni. A tawp ber na atanin ih ni hnih hun hman tur niin kan lo hria a chuanin angin nge in hman dawn ni khatna ni hnih na tiang kha eng angin nge hman in tum dan ni khat ni ni sawmhnih pahnih ni hi ih a khawtlang angin ih outdoor programme in playground lamah hun hman kan tum a thil hrang hrang mizo infiamna chi hrang hrang hmang ten-- he hun hi hmang turin programme eh kan siam a tin ni sawmhnih pahnih zan lam pawh hi he community hall ah eh hindu programme in he hman kan tum bawk a tin ni sawmhnih pathum ni ah hian ah he programme tak tak eh hmang tur hian ruahmanna kan han siam bawk a eh ni leng in tlai lam ah ruai ropui taka ṭheh eh turin kan in buatsaih a chumi piah ah chuan a zan lam ah a aia ropui leh zual a hlim taka he hun hi he community hall ah hmang turin kan in buatsaih bawk a tin zai tiam hi ah hmun hrang hrang ah te kan han dap a ah zai tiam ila ah thenkhat te kan han dawr kual ve bawk a amaherawhchu chu remchang lohna avangin ih kan in ko haw hlei thei lo va chungte ni vang chuan eh a zai thiam lar kan han tih ang chi zoram mipui hriat ang chi erawh hi chu eh kan in chhawpchhuah sak thei loh hmel in a lang a. tin kan sawi leh duh pakhat chu he hun hmang tur hian ihh tlang hrang hrang atangin eh hun bul lam atanga ah hun bul lama kan han sawi tak eh khuala eh he kang hun sau khaw chhuak a lo awm tawh te nupui eh pasal avanga kang hun khua chhuah san tawh te leh eizawnna chi hrang hrang avanga eh khaw dang bela awm te pawh ih a tam thei ang ber. he haw khawm turin kan innena kan insawm a tin he yma lamah pawh hian vantawng group yma hruaitute leh serchhip lama sub headquarters hruaitute pawh ih he hun min hmanpui tur hian kan sawm a kan ngen bawk a serchhip sub headquarters lam atang hian zaithiam rawn hruai an tum bawk a chutiang chuan-- he hun hi hlum taka he hmang turin ehh kan inruah hman a kan in buatsaih a ni e. Aw i hun hlu tak min pek avangin kan lawm a ihh hlim taka hmang turin duhsakna kan hlan a che u. Awle ka lawm e. Awle hei tunah hian ei rawngbawlna lam pangah kan han kal a hei ka pu hi kan han kawm lawk ang a uaime. Lamah te hian eng ang nge a nihna a nei em tih te kan han zawt hmasa ang e. Ka pu, ih i hming min hrilh la chuanin Uaime leh thil dangah hemi Jubilee hmanna turah hianin nihna te i nei em? Aw, a la awm e. Uaime-ah hian tunah hian advisory-in ka awm a, tin Golden Jubilee a kan hman a turah hianin organising committee ah hian assistant secretary hna bulah hian min uk ve a a ka thiam tawk tawkin ka inpe ve a ni e chuan a nih leh tunah hianin ei rawng ei rawng bawlna tur ah insiam a ni a ih jubilee hmanna turah hianin eng ang sa te nge ih ei tura in lo ruahman hei kan han ruahman dan chuanin bawng hi. A pa Seng Sing Kua a hman hi theng vel ah hian kan be fel tawh a chuan vawk hi inchi sawmhnih pahnih leh inchi sawmhnih pakhat hi pahnih kan ti dawn a chuan ar hi engzah chiah nge kei hi sawm sarih vel hi tawk tur ang chuan kan ngai a sangha te nen chutiang chuanin han tih tum tawh kan intuam hran mek a ni chuan a nih leh ih mikhualte hi an lo kal ve nualin kan ring a. Khaw then awm nge bul leh hnai mi vel te insawm em YMF hming angin? Aw hei kan han sawm atheng ang chuanin group ah te leh then leh rual te tin hei khual khua tanga lo kang hun khaw chhuak tawh te leh kang hun khaw chhung khua sorkar hnathawk awm tawh ho te pawh hi an rawn telkim thei ngemaw kan tia sawma chu kan pekin viau chuan kan hria a. Ih khua te hian min bun ro erawh e chuan an lo kal tam thei lo tih chu kan hlau khawp mai. Aw chuan a ni le ih a tawp ber nan mikhua ah mikhua hrang hrang an rawn kal dawn a a zat chiah sawi thei lo mahla eng ang zat vel nge in beisia hemi khaw chhung ih ni lo hianin khua ah te nena chhiar tel in khual khua te nen ruai che hi an tam thei a ngem. Kan han rin dan hi chuan tunah hi chuan mi Zariat bawr vel hi chu khual khaw chhung ah hian kan in ruah hman deuh a, chu chu kan tling pha tur zawng kan ngai daih. Aw a ni le a tawpna a tawp ber na atan han sawi bel duh emaw mi han sawm duh te ang emaw te ang han sawi duh hrim hrim i nei em? Umm a nei teuh mai a, amah chu sawina hun a tam lo va, hei kan Golden Jubilee hi ah a kum sawm nghan a kan han lawm tur hi khawtlang pawh kan phur a kan tang rual tha a hei a tute pawh mai kan in pum pek tha a hna tlan na thil kal te leh a mimal tinah te pawh hianin a inruahman na te pawh ah a tha tlang a tin hei khualkhuaawm ah kang hun khua-- Sorkar hnathawk ho te leh tuna hnathawh avanga nikhum ho te pawh hianin he kan uaina golden jubilee lawmna turah hian a min phal te aṭangin sum tam tak kan dawng khawm a an chungah pawh lawm thu kan han sawi mual mual a ni e. Awle i hun hlu tak min pek avangin kan lawm e aw. Aw kei pawh ka lawm e aw. aw helai hei golden jubilee hmanna tur ami ih an thil siam a ni a eng tihna tur nge kan han zawt lawk ang hei pu site ka bulah a awm a ih tuna an thil siam hi ihh eng tihna tur nge min han hrilh teh. mikhual ilo fahran vel te an rawn kal ve anga tihian he lah hian banner te kan tar anga maw a thla te han lakna vel tur a ni hi hei a ni leh a siam a hau tak dawn em eng ahh eng nge a harsa em hmanraw lak vel te hi ahh harsa vak lem lova hei hna tlang kan tha maw hei mau te tihian kan inpu a hei kan inpu daih. Awle i nalh deuhin siam ro aw nakinah i jubilee hlim taka i kan hman theih nan i heng thlalakna turte hi a pawimawh ve thin sia i eng nge photo but tel lo chuan tak han an ti thin atiraw i chuvang chuanin i nalh taka siam tur leh hlim taka hmang turin duhsakna kan hlan che u ni. awle hei he lamah hian anlo buai khawp mai a pangpar ten anlo chei mawi a engtihna tur nge kan han zawt lawk dawn a ni ka pi hei hi engtihna aaa atan nge in chei hi pangpar hi eee khulai welcome gate tur a nih chu chuan ani leh a siam hi a hau tak em hau tak ve revee. Hei maute kan pu a ram hnuaiah kan pu tawng tawng mai a nih hi. Pangpar hi nangmahni lei nge in hawh? Kan lei ve a nih hi. Awle Jubilee hlim takin in hmang theuh dawn nia aw. Awle. Awle hei tunah hian inchhung lampang kan han kal ve leh thung chin anga kan decoration aaa vaipuitu te ho hi eng angin nge an inbuatsaih an inbuatsaih nasa em tih hi kan han zawt ve leh lawk dawn a ni aw mhcp president pi dar hmingi hi kawm mai lang ih hemi ih golden jubilee hmanna turah hianin eng angin nge in inbuatsaih a pangpar te hi inhawh nge in lei engtin nge in tih haw teuh lo mai kan inbuatsaihna salute tuk a chuan mi tanpuina te kan dawng nasa maw. Chuan pangpar te kan zu lei ve nia chuanin e kan buaipui ha engkim mai hi kan ha ni chuan zan mut mu pawi kan tawh lo he golden jubilee ah hian ih mi zawng zawng leh kang hmun khaw chhuak zawng zawng tawh te hlim taka kan hman loh hi kan hlauh ber ania maw chuvang chuan theipat tawpin kan inbuatsaih a ih eng nge mawi loh pawh kan hlau a ni hall te pawh hi kan thei ang tawk a mawi chuan kan han buatsaih ve a. Enge ni hei pangpar te pawh ih nei lo chung chung in kan zulei a tih hian kan han khawi mek a, eng eng nge hei kan chhuah dawn chu kan la hre lo mawi tawh khawp mai a tin ih Mizo rohlu thil hrang hrang heng phul tih te um tih te enge ni tuibur tih te thleng in chutiang ang te pawh chu ih Mizo hnam zia in enge ni ih la dehna atana la an dah khawm na la phei tui an tih mawni khati ang dah khawmna thleng khan mizo ih kan mizo naupang tuna mite hian an hrilh ang tih kan hlau a an hriat theih nana pho chhuah te hi kan tum a tunah hian kan buatsaih mek a ni.